Ebe no fia wɛ ale yo da na tu, no civilize mi, no ʋu mia ƒe susu, no kɔ susu me na mi, ale mia te ŋu anɔ tu da. Eye ne mia kɔ nɔ mia ɖokui wu. Ef, nye ma ka ha tso over ten, ten years now, nye me kpɔ se ameyibɔ ɖe wu yovo ɖeka kpɔ o. Mia ƒe ami yɔ ɖe, miawo ɖe ɖe ko mi kɔ le wu. Ɖe me. Davitɔ vinɔwɛ, mi tiasi ɖeviɔ fa fia be. Mawu wɔ ame ɖe le special wu yiwɔe. Ʋu wo susu me. Tasi vɔvɔ̃ na dzomavɔ. Tasi dziƒo ƒe ŋugbe dodo didi ne nàkpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe na agbee. Yo, nɔvi lɔlɔwo, eme do gbe na me sia me va gbe nke ƒe ava la dzi. Ŋkɔ nye nye ɖem ne nya me ye ne va mɔ dzi dze agba na subscribe ne subscribe bɔ la kema na ma video kple ame nɔvi. Gba me be subscription ne zi subscribe button dzi da dzi be na gbɔgbɔ be yi va zi wo pete le gavi sue dzi. Akpa ma le veve ɖe. No me zi gavi sue ne me kɔ video kɔ do da ma kpɔe o. Ahan. Nukata me va mɔ dzi me va mɔ dzi be mia ʋe. Dukɔ ƒetee míawɔ ɖeka. Ne míewɔ ɖeka vɔ la, ekema míakpɔ ŋgɔgbedede na agbeɛ. Amewo le nye bia se be leke míawɔ awɔ ɖeka. Nu ka ŋu míatsi ɖo? Nu yi ŋu míatsi ɖo ya nye be egbe yi le mía si ye gbe ɖeka yi míle dodo. Mínya be amedzrowo le mía dome. Vɔ egbe ɖeka yi míle dodo ɖe. Míakɔe kɔ lé gbɔ. Ekema míakpɔ ŋgɔgbedede na susɔewoe. Ẽ, meva kpɔe be menɔ tsatsa le agbalẽwo me, le tsatsa le videowo me, le dɔkumentriwo me, ale be meva yi ke ɖe nyateƒe ɖe yim nye ŋutɔ menya xoxo hã. Vɔ wogado kpe dzi nam tso mía nɔvi ɖewo ƒe dɔkumɛnti me, dɔkumentri ɖe me le Canada. Nu yi le nye be fifi lae le ƒe me Ne enye Kristotɔ ya wònye be nèdzi vi, ya wò evitɔ evi nɔ, nèto ŋu fia viwò be Mawu wɔ mía ƒetee le Adam bɔ me. Mía ƒetee míenye Abraham ƒe dzidzimeviwo. Ya nègate ŋu dzo le ema megbe va yi gblɔ na alo va yi fia viwò be, Mawu ga me ame ɖe yi nyo wu yi yewo le yɔyɔ be Jew wɔwo ɖe ekema esusɔ vi ɖe le agbea me. Ne wòe nye vi nɔ evitɔ, ya ne le viwo fia be Mawu wɔ ame ɖe eya le special alo eya nyo wu eya ŋutɔ yi ame ma ɖe eya kple Mawu eƒoɔ nu ɖe ekema ewɔe vi nɔ me kpɔe be susɔ vi ɖe na wɔe. brainwasher ƒe dee ma. Nui me nɔ gbɔgblɔ be wogblẽ míaƒe app alo mía míaƒe susu be míazã wogblẽ eya nye yi mele gbɔgblɔ na fuflaa be ewɔe vitɔ adzi vi vɔ atsi na viwò be Mawu ɖe lɔ̃e ete ŋu wu vie ɖe ta ewɔ dzomavɔkɔ da ɖi nɛ. Ne ɖevia trɔ abia ese be nukata wòmem ɖe xexeame ne nya be mava yi ɖe dzomavɔ me, ŋudodo ka nàna viwòe? Ema kpɔkplɔ ɖe me ya ƒe nyagblɔ me le na eya kpɔkplɔ yi ɖe me ta vitɔ vinɔwe mi tiasi ɖeviwo fa fia be mawu wa me ɖe le special wu yiwe ao mi aʋiawo mi le special na mi ya ɖokui me le mawu ɖe ke ƒe ŋku me kpɔ o ne va mɔ dzi ɖe me be mi ya di nyɔe ne mi ya nɔwe mi akpɔ ŋgɔ gbe ɖeɖe na gbie Mita asi ɖeviwo ƒe susu tete ɖe to. Ao, ame ɖeke menyo wu mí ameyibɔwoe o. Ne magblɔe ɖe ɖe míaƒe te mí sɔ, vɔ míawoe nye anyigbalẽlawoe. Ne kɔm kɔ va yi da ɖe desert ma zɔ dzi manɔ agbe le fi ma. Ne kɔm kɔ va yi da ɖe atsiaƒu me manɔ dzi anɔ agbe le fi ma. Ne kɔm kɔ va da ɖe xexea me ƒe akpa sia akpa kloe manɔ agbe le fi ma. Sigbe nye mí ameyibɔwoe ma, míawoe nye anyigbatɔwoe. Metasi efufafia ɖeviawo ƒe tame. Ne nye vitɔ vinɔ nene ŋkɔ nye se ɖe enya yi le asi nye ma. Enye ɖevi le tsitsi gbɔ ese nye wogbe ɖe. Gblɔ na tɔwo kple nɔwo be ɖe yi ɖe kuku na wɔe ne woda asi le ŋuwò ne wò ŋutɔ nàzã woƒe susu, zã woƒe common sense, zã woƒe logic. Eya ta ko meva mɔ dzi. Nye me di vɔe na ame ɖeke o. Mi di be mia vo le agbe me. Ok. Nuyi ta ko meva mɔ dzi ye ya nye be. Agbei mi le nɔnɔ le Afrika fifila, le ƒe dome fifila, le West Afrika fifila. Enya be ɖewo tea? Babia me di be ma bia wema. Agbei mi le nɔnɔ le Afrika fifila. Enya be ɖewo tea ame ɖewo va nɔ agbalẽ dzi dzi ko be dze be mi ta nu ya, mi ta nu ya, mi ta nu ya. Enya be ɖewo ta agbei le mia sia. Fifi la me le nuƒo kpli wɔ ɖe ne yi ɖe gogo va ekpɔ be eh, ameka tɔwoe nye hiã tɔwo le heya me ƒete. Míawo míxɔ blaadre vɔ alafa ɖeka dzi. Blaade, mayɔe be seventy percent. Blaade adre vɔ alafa ɖeka dzi. Woawo ŋutɔ le gbɔgblɔ na mí fifi la le dɔkumɛntiwo me le gogo fifi la be kaka ne wòado twenty thirty ɖe, míakpɔ blaasieke vɔ alafa ɖeka. Ɖewo ta nua kɔ da ɖe be ne mizɔ ɖe edzi. Ya ta me be na nyɔ le ɖokuiwo me. Ya ta me be na dasi le subɔsubɔ ma ŋu. Mia tɔgbuiwo ɖe, wome fia mɔ ma mi o. Vɔe le de de me gblɔna le mɔ dzi be, Eeeee xe mi nɔ Egypt ɖee, míaƒe technical know how awo ɖe ya wo va lé kɔ dzo kple agbalẽ yiwo le mía si. Wò me kpɔ nyaa nye me kpɔ kpɔ vovo viɖe ma va ka fima o. Vɔ ma kɔ ma va kɔ egbe egbe yiwo le yovo gbe me yiwo nye ŋegbe woe yiwo fia be ɖe egbe ɖe mía te ŋu mía ŋutɔ mía te ŋu awɔ gbe na mía ɖokui. Yevu gbe ɖewo wɔe. wotrɔ asi le ŋuye fifi la wogale hist eh, leke magblɔe dictionary nu ka ta womehiã dictionary the translation of the original version nu ka ta mehiã dictionary wole míaƒe susu me gblẽ mele gbɔgblɔ na be agbe ne le nɔnɔnɔ le votarage fifi la le togo gbɔ me fifi la ne kpɔe be yile ze me dzata agbe sɔ na wɔ ɖe agbe mekpɔ sɔ na wɔ o wote kɔ da ɖe be fifi la ɖe blaadre vɔ asieke dzi ƒe ƒe um, poverty eya ele mía dome hiãtɔwoe ɖe eya woawoe mi nye kaka ne míado fuma ɖe kaka ne míado ƒe ma me ɖe wobe míaƒe hiãnyenye alo poverty level ɖe anɔ bla asieke vɔ bla eh, alafa ɖeka dzi ɖo ta agbie na wɛ Nata me be nanyɔ le ɖokuiwò me. Ne meva mɔ dzi me be nyɔe ya ko medi na ʋe ɖukɔ. Politician nu ta siwo beblewo mekpɔ nyɔe ɖeke woawɔ na mi o. Nyateƒe gblɔ me le na me. Wo pete wo le box eme. Nyi tsɔ ma me nɔ nuwo me ka aƒe me kpɔe be politician wo ɖe. Ɖeka ɖeka ɖe wo anya kpɔ abe ale mi le kpɔ ɖe wo ma me ma kpɔ be wo nu le didi. Ele aƒa do le gbɔ me le yiyi. Eya nye Kennedy ya Japan. Wolé Kristo e leke wolé sɔfowo be yeaʋuʋu woƒe ke me ɖe. Ɖe wova de asi dzi be wòwɔ enyo viɖe ehɛn didi viɖe na mí ne sigbe makpɔ ŋgɔgbe ɖenɛ o. Sigbe agbea le ma ɖewo ta agbea na mí. Mexɔ se be wò tsɛ nèle nye kpɔ fifia ne va yi do doƒe ma ɖe adi be yeawɔ nyui aƒe vɔ mate ŋu awɔe o. Haɖe be ame kui ɖeka ɖeka yiwo di be yewoawɔ nyui na ameyibɔwoe, yewoawɔ nyui na ʋe dukɔ ɖe. Wodo woƒe agbe ɖa. Ɖe mele tsitsi na wò be wò ya dze wo susu me ʋuʋu. Mewɔ video ɖe ŋtsɔ ale be mekplɔ na mi be eh, sodzawoe ɖe ɖe wofiawoe amewuwu. Woƒe technical know-how metsi na wò be wò ŋutɔ yi ɖe Google nava yi type the major duties of the army. Ne wò ŋutɔ nakpɔe me nya gblɔe na wò. Èkpɔ xi nɔviwo va yi dze klo ɖe anyigba le tu dame wɛa? Amea kura ne mikɔe yi ɖe adegbe mate ŋu awu kisi ɖeka o. Soja yi wodo awu nɛ fifla o bɔbɔ o dze klo le amegbetɔ target yi. Nye me dze klo da da tu kpɔ le nye wagbe me o. Nye me dze klo da tu kpɔ le nye wagbe o. Tse wɔ eyi yi elan wuƒe elan mekpɔ vovo ɖe ŋu o. Ɖe ne be kura tse aƒe le tuɔ da. Aƒe nuwɔ nubla ni kpɔ kpɔ soja yi soja dudɔe ya wɛ ɖa. Ɛ ya wokɔ ame ma tɔgbi kɔ va yi da ɖe ŋgɔgbe. Amegbetɔ dze klo le tu da nɔ fie. Ya me gblɔ ma míaƒe ami officers wo pete bia wɛ se be ɖe nu ka koe nye míaƒe tadodzinu. Nu kawo le miafia? Ne aʋa dzɔ le Togo kple Ghana, Ghana tɔ ne va yi da tu no wu Ghana Togo tɔwɛ ne míadu dzi. Ekpa. but that policy doesn't work yata mele gbɔgblɔ be míwɔ ɖeka of course mí ame ɖewo mí de nyɔnuwo le togo me ame ɖewo tse de nyɔnuwo le ghana me ame ɖewo dze nyɔnuwo le blu me ame ɖewo de medogo menɔ tsatsa ŋtsɔ abe medogo eblu ɔ medogo míatɔ dzogbedzi ŋutsuvi ɖe etso bɔl ɛ bɔlgawo to me gbe gbedzi teƒe ɖe kura magblɔ be wòato me enyanka tsinama Eƒe ʋe nyɔnu ya yi ɖe. Eʋe ya nyɔnu. Mi le agbiɛ di, mi le ɖeka wɔwɔ di vɔ mi le amiɛ tu. Mi kɔ miaƒe gayɔdjɔɛ be mi kpɔ mi kɔ djra doɔ mɛ ɖo ɖe kɔ le am amu ka wɔ eƒle. Ne mia va wu amɛ ka? Nɔvi lɔlɔe, mɛka mi yɛ wu ƒe? It's lack of common sense. Me nya be mi ehiã be asrafowo nɔ nɔ mia si. But our budget What, what is the threat? Nu ka mi le vɔvɔ na ya ta dze be mi va ƒle amu ka? Ko divoa tɔ mi le vɔvɔ na. Eme ka wo mi le vɔvɔ na? Mama yo kɔ va de mi adɔ me de yo voe ma duo na mi. Initially mama ma me no mi adɔ me. Cho le ble mama de mama ma me no mi adɔ me. Yo vo ma ma te fia de ya British o de fe mi aji le Ghana kɔ da de. French awo tse de fe togotɔ kɔ da ɖe. Ya wole vɔvɔ dɔ mia mi. Eh mi xɔ etu ya lo, mi xɔ etu ya lo. Etua nye ma wo va le ame ɖe. E soja ye dze klo le to da nɔvie. Mm. Wa kpɔe. Me gblɔ na we ne mi kɔ ame ya kɔ yi de kadzi doe ɖeka kadzi doe ɖeka. Soja ya ma te wa wo. Ne o nye be amegbetɔ wa te wa dze klo anɔ amegbetɔ em be ya da ɖe. Kadzi doe ɖeka ma te wa wo. agbea ƒe ɖee ma. Agbea ƒe ɖe ɖee eya gblɔ mele ema. Mí, ame yiwo dze be míkɔ yi ɖe tekinika sukulu me ne wova yi nya lɛ míanɔ e, e, tek, e, mashiniwo tu ne míakɔ de agble kple susu be míakpɔ nuɖu aɖu vɔ míakɔ susue kɔ da ɖe yevuwo ɖe. Woawo mílée kɔ da ɖe kamp Soldiers should be sleeping in camp. Ya kɔ miaƒe ga kɔ le wo dzi kpɔ. Tax payers money kɔ le wo dzi kpɔ. Ya kɔ le fima le yi le gbɔgbɔ. Mm. Ame ibɔ. Ame ibɔ. Ame tu system kɔ da ɖe ɖe ga ke le mia dzi kpɔ. Educational side. Eh? Education side. Nu yi le nye be ele nye ɖevi le tsitsi gbɔ. Education side ɖe. Wo gblẽ me na mi kple susu be nuka. Ne de school vɔ ɖe. Na va bia yi dɔ ne na ye na yi. Nyateƒe ɖekae, edɔ ya ta ko mi le yi le gbɔgbɔ. Wa kɔ agbalẽ ava yi di dɔ. Vɔ technical know how ye dze be mi ŋutɔ na kɔ nɔ agbe. Mi kpɔ amia tɔ yiwo nye phone dealers wɔ ɖa, phone repairers wɔ ɖa. Wa ŋutɔ a charge wɔ ega yiwo lɔ ye wa charge wɔ. Technical know how ya dze be mi le mia ƒe agbe zɔ. Mitasi me ne mi me dzo le miaƒe office work office work yawo me ne mi va yi wɔ technical skills wo me ne mi yi ɖe miaƒe o life skills wo me wo ɖe mia nɔ efuɔ dzi yovo ma ga kpɔ dɔa na mi o fifia wo le robot wo wɔ hiã tɔwo ko mia zu. Hiãtɔ ko míazu. Eya ta nye mevaa eme dzi be ne mevaa eme dzi ɖe, dagbea mele didi na ʋe ɖekɔ, nye mele ŋua ɖi na ame ɖeke o. Ʋu wò susu me, tasi vɔvɔ̃ na dzomavɔ, tasi dziƒo ƒe ŋugbedodo didi ne nàkpɔ ŋgɔgbeɖeɖe na agbee. Nɔvi lɔlɔ, mebia dagbe na wòe, bia dagbe na malam, bia dagbe na sɔfo, míaƒe politicianwoe, mebia dagbe na wòe, Mawu newɔ be woƒu susu me nekɔ. ne woakpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe na mi le agbea me. Míe woava do ŋugbe na mi ko evɔ. Mi be ɖe megblẽ o, nye megblẽ o. Gbe egbe ŋkeke ɖe kokoko ado. Ɖeviawo ƒete woagblɔ be kpɔ mi ble mía nu edidi. Civilize them.

The black man is sick in the brain. Mekpɔ wu yovo ɖeka pɛ vɔ mele etuwo wɔ le Ghana o. Mele etuwo wɔ le Togo. Ekema nakpɔ ɖokuiwò ɖa be fi ne mi ye. Mebia dagbe na wòe nyea ɖeko mava gblɔe le mɔ dzi. Agblɔe ɖe evivi le teƒe ɖe. Twini Jonas agblɔ na wòe be ɖe Amerika ye anye heaven. Ele afi ma evo. Ega le kotoku me nɛ. Nu yi di wòle be yeadui adui. Tsɛ di mí le agbea me. Of course, ne menye be nàva nɔ agbea ase vivi na agbea o. Paradiso ye wobe míawɔe ɖe. Ame kae gblẽ eme? Mía ŋutɔe gblẽ eme na mía ɖokuiwoe. Nɔvi lɔlɔ̃ wɔ eme ƒo nu didi. Míanɔ ka me?